Hemmäňe salam dostlar bu günki biziň education tma atly kanalymyza hoş geldiňiz bu günki wideomyz sizler bilen birlikde geçenki wideomyzda aýdypdyk arduino näme barada düşünipdik bu günki wideoda has hem düşünikli bolar ýaly geçenki sapakdaky bolýan jelaletdin bilen birlikde bu gün sizler bilen arduino barada hemme zatlary şu wideomyzda gepleşik görnüşinde geçer onda näme Bu gün kar bugüne gepleşigimizde jerar etdiň geldi sagatyn aýdýan salam aleýkum jerar etdiň saňa birnäçe soraglarymyz bar eger bu wideony görýän agzalarymyz ýa-da görýän görüjilerimizi teswirlerden jerar etdiňe soraglaryny ugradyp bilerler sebäbi Sizden gelýän soraglaryň hemmesine Jalaletdin jogap berýär. Saňa Ziýaletdin soragym bar, robotehnologiýanyň geljegi nähili, robotehnologiýa ösermi geljekde, nähili işler edip bileris? Indi başda robotehnologiýa hakynda aýdanymyzda o irki döwürlerde kompýuterler hakynda aýdylýardy da indi şular geljekde ösermi zat meň pikirimçe edil şu sistema bilen giderim kalýan şu wagt dünýä boýunça globalny alanymyzda robotehnologiýasyny öwrenmek örän pesräkdi entek we Indi Amerika ýaly uly döwletlerde meselem gowy öwrenilýär, uniwersitetlerinde-de gowy uly proýektler amala aşyrylýar welin, umuman globallalanymyzda robot tehnologiýasy şu wagt pesräk-de. Şonuň üçin geljekde-de iň gerek boljak kärleriň biri, meň pikirimçe, sebäbi kärleriň elli göterimi şu robot tehnikanyň üstünden gidermika diýýän men. Soňky wagtlarda şol çykýan Ilon Maskyň Tesla maşyny ýa-da durşuna robot tehnologiýa diýilende, pol, full GPS bilen baglanyşykly hemme zat, ultrasonik sensorlar biziň Arduino-da ulanylan ultrasonic sensorlar, bular maglumat serwisiniň maşynlarynda, soňra sensorly maşynlar bolup çykyp başlaýar, elektrik maşynlaram. Hakykatdan hem meň pikirimçe-de robotehnologiýa geljegi öňünde öser, nesip bolsa, bizem siz bilen birlikde robotehnologiýa degişli hemme zatlary size öwrederis. Jalaletdin, Robotehnologiýa degişli köp wideolary size. Çykarar. Indi saňa soragy majar etdim. Arduino degişli geçenki hepde bir wideo çykarypsyň. Arduino näme, bize näme peýdasy bar diýip. Hakykatdanam bilesim geldi. Ýene bir gezek aý geçip belläp geçseň arduino näme peýdasy bar. Indi arduino umuman aýdanymyzda platformalaryň toplumy da diňe bir görnüşi ýok. Unosy bar, nanosy bar, leonardosy bar, megasy bar, dugosy bar. Görnüş kän näre.

Ondan soň özüniň ine nemesi bar indi Arduino-nyň bir minus tarapy bar meselem indi häzir ulurak proýekt ýasajak bolýas ulurak proýekt ýasaňyzda indi kodlary götermän beýni beýni kiçiräk gelýärde ondan soň agyrrak ine programma ýükläs welin kän gowy işledi bilenok şo tarapy minus bolmasa Arduino ilki başlaýjylar üçin meň pikirimçe iň idealy şu bolup bilýär sebäbi iň simple görnüşde ýasalan nemesi şu. Bula beýnisi şu arzuwyň. Meniň soragym a Türkmenistanda ýaşlykdan çagalary sporta gatnadýarlar, köpüsi diýenýärler, ýöne robotehnologiýa entäk Türkmenistanda indi ornaşyp başlapdyr, robotehnologiýa indi ornaşyp başlady. Meniň pikirimçe ikinji klas, üçünji klas çagalary öwrenmek üçin robotehnologiýa unagyny kodlajaklar, nädip kodlap bilýärler, nädip sistema, Sistema açdyk biz ýaly çagalar. Şu köp soralýan soralyň birine kiçi çagalar näme etmeli? Arduino, CC programmasy örän çylşyrymlyrak programma, ýöne ony hem öwrenip biler uly ýaşly adamlar. Ýöne kiçi ýaşlylar üçin näme etmeli? Indi kiçi ýaşlylar üçin MeatBlock diýip programmamyz bar. Onda näme block coding diýip bir kodlama görnüşi bar. Ýagny blogyň ýüzünde etmeli zatlar ýazylyp, meselem şuny et, şuny etme, şuny şo wagt et, şuny şo wagt etme, şu tabak tok ber, şuňa tok berme diýýär. Şo zatlary gon blok bilen alyp goýuşdyryp yz yzyna etmeli işini şeýdip ýa çykaryp goýaýmaly ýazmak gerek dälda uno arduinoň özünde cc programmasyny ýazmaly ýöne. Hakdanam men özümem ilki başda arduino öwrenip başlan döwürlerim kodlaman bilemokdym dogrymy bilen aýdýan c plus plus-yň nämediginem bilemokdym soň Şu çagalara öwredilýän MakeBlock programmasyny öwrendim, soňam Arduino-ňy özüm düşünip kodlamaga başladym. Hakykat bilen MakeBlock programmasy hem kodlanýan eken, özüm bilýän. Saňa ýene bir soragym majaly etdim. Türkmenistanda bilşimiz ýalak mekdepleriň arasynda döwlet derejesinde geçirilýän taslama ýaryşlary bolýar. Bu taslama ýaryşlaryna hem soňky ýyllarda robotehnologiýalar hem goşdular. Bu goşulmagyň sebäbi gowy, biz üçin hem gowy, halkymyz üçin hem gowy, okuwçylar üçin hem gowy. Okuwçylar. Taslama etjek bolanlarynda nähili taslamalar edip bilerler? Sen bir maslahatyň okuwçylara bolar? Indi birinji bilen şo robot ýaryşlaryň hakynda aýdalyň. Şony ýaman gowy etdiler meň pikirimçe taslama ýaryşlaryny. Bizem şu ýylyň özünde gatnaşdyk. Ondan soň näme, indi näme gowy etdilermi, gowy etmediler. Meň pikirimçe gaty gowy etdiler. Sebäbi robot tehnikasyny hemme döwledem meň pikirimçe indi öwrenip başlamaly. Özem biziň biziň döwletimizem öňde bar ýa meň pikirimçe şu wagt köp döwletlere garanysa robot tehnikasy käbir köp döwletlerde intak ýok ýöne bizde eýýam az bolsada fundament guýlup başlady meň pikirimçe gowy indi nähili proýektler ýasap bilerler proýektler hakynda biziň öz kanalymyzda nesip bolsa bir topar wideolarymyz çykar proýekt ýasamaly Näçe sany näçe sany görnüşli wideolarymyz çykar. Meselem, neme, ýöreýän maşynlar, diýdi, ondan soň özi gidibilýän maşynlar, uçýanlar, ýüzýänler, robotlar, ondan soň hereket edýän eller, aýaklar, köp zatlar ýasap, şo taýdan alyp, görüp, öwrenip, üýtgedip ýa-da edil şoň özüni ýasabam ýasap bilerler, meniň pikirimçe. Eger siziň hem bir taslamaňyz bar bolsa, o taslamany edip bileňizok, ýöne robotehnologiýa taslama bolsa, aşakdan teswirler bölüminden bize ýazyp bilersiňiz, size degişli, ýörite size degişli bir wideo ýasap bileris. Buyr, ýazanyň adynam goýarys, şu tarapyňdan geldi diýip. Sag, size bir sorag, Maserati diýen ýene-de Mega bilen nädip işler edip bolýar, Arduino bilen, öwrendik Arduino bilen nädip işler edip bolýar, indi geçenki wideoňda gowy edip düşündiripsiň, Mega bilen nädip işler edip bolýar? Indi Megany aýdaýyn, adam aýdyp duram, Mega-da. Megany ullasaňyzam zat ýaly gözüňize gelýär, dogrumy sebäbi. Elli üç sany pini bar, prostoý Arduino-da on üç sany haky bar. Kyrk sany artykmaç-da köp. Aslynda bredbord ulanmasaňam bolýar, ýeňil ulanýar. Bredbord-a ulanmasaňyzam bolýar. Sebäbi has köp zatlarymyz bar, has köp analoglarymyz bar, has köp dijitallarymyz bar. Hemme zadymyz bar. Beýnisem Arduino unagyň ýönekeý ýöntelen dört, bäş esse-de uly sebäbi. Içine giren kod Arduino Uno-yň dördüden sesdesi köp girýärde, şoň üçin işlemesi hem aňsat. Ýöne muny kiçi proýektlerde ulanyp bolana, proýektiň öz doýýarlykda we beýni uly, meselem, has ulurak proýektler ýasajak bolanyňyzda, meň pikirimçe, Mega iň ideal neme bolup biler, beýin. Arduino garaňda, Arduino ine täze başlaýjylar üçin zat üçin, Mega eýýäm gowy bilýänler, ondan soň ulurak proýektler ulanasy gelýänler üçin şu iň ideal neme. Men saňa bir ýene bir soragym bar. Şu görýän robotehnologiýa parçalarymyz biz nirden satyn alyp bileris? Indi biziň-ä esasan iki sany ulny emedýän ýerimiz bar. Bir-ä özümizde bar bilýäňiz, özümiz meselem menä häzir ulanjak bolsaňyz bize aşakda teswirlerden, teswirden bolmasa siz instagramda DM-den ýazsaňyz nämeler gerekdigini, bahasyny, zadyny hemme zadyny gürleşip biz size ýene-de Owrady bilýäs daslapkysy bilen. Birem biziň has neme ýene-de bir alýan ýerimiz bar. Ýüz haryt Nakotkomdan alýas. Şo taýda bahalaram edil biziňki ýaly amatly bahalar. Hem neme has neme däl indi uly market dolansaň has ynanyp bolýar. Ýöne olaňam daslapkysy bar eken ýigrimi manat bizde daslapka ýokdur. Şonuň üçin eduňkyny saýlaberiň diýýän meň pikirimçe. Ýöne tapawudy ýok isleseňiz artykmaç ýigrimi manadyňyz bar bolsa. Ýüz haryda aýtsaňyzam bolup dur. Ejuw elmydama sizi size robotehnologiýany eliňize getirip berýär, öýüňizden arkaýyn robotehnologiýa öwrenibermeli edip berýär. Saňa bir ýene bir soragym bar. Edil häzir Türkmenistanda robotehnologiýa geljegi öňünde, gün-günden ösüp gelýär. Özümizem şu wagt ösýäs, Türkmenistan hem ösýär, başga-da düzüw ýaly owadan öwrenýänlerimiz bar, tanyşlarymyzam bar, olarem öwrenýär. Daşary ýurt mekdeplerinde, Amerikada diýýär, Malaýziýada, Türkiýe diýen ýaly ýurtlarda ýörite mekdeplerinde robotehnologiýa öwredilýär. Ýörite bir sapak bar, robotehnologiýa öwredilýän sapak bar. Biziň ýurdumyzda-da şular ýaly öwredilýän mekdepler barmy? Geljege öňünde mekdepler barmy robotehnologiýa degişli? Meniň pikirimçe, meniň pikirimçe-de aslynda bar, göni men aýdaýyn, meselem, ine,

Biz-ä şoňa garaşýas. Men saňa bir ýene bir soragym majal et diýip, şu görýän gunagymyz bilen Leonardanyň tapawudyny aýdyp berseň. Gunag, gunag bilen Leonardanyň tapawudyny aýdanymyzda, aslynda daşky keşbine seredende-de göni bildirip otyr nämeleriň tapawutlydygy, bir-a atlary tapawutly birinji bilen-ä. Ondan soň ikinji bilen beýinlerine seredýäris. Unodaky beýin Leonardaňka garanda iki esse kiçiräk, ýagny Leonardoda has gowy, has köpüräk gorklaram has çaltrak işläp bolýar-da Unoa garanda. Ýöne Leonardoda bizde hemişe çykýan bir problema bar. Belki aslynda işleýändirem ol, biz işledip bilýän däldiris soň şu taýda bluetooth sensor bar, şo bluetooth sensory biz hiç işledip bilemzok. Unoa dolanamyzda işleýär welin, Leonardo da lonarmada hiç haçan işlänok şu inem bluetooth sensor şoň üçin menä nemesi bar diýýän biram ýetmiýok plýus tarapy bar ine unoda aýratyn kabel gözlemeli kod ýüklemek kod ýüklemek üçin ýöne ine leonardo da näl leonardo da halk arasynda diýşi ýaly samsung zaraçynyň nemesem bolup durda ujuna usb hakykat göni dakaýmaly aslynda satyn alanymyzda unony satyn alanymyzda ýanynda ýörite kabeli gelýär eger kabel ýitse täze bir kabel almaly

Zat diýilýänsiňiz öz isleýşiňize bagly näme ýazdyň aýl oň wideony halasaňyza laýk goýarsyňyz halamasaňyz dislaýk goýarsyňyz ol her bir şahsyýetiň öz saýlap biljek zady soň kanalada agza bolmagam ýatdan çykarmaň agzada bol indi hala halan adama agza bolaryn boş görüp geçýäne ýokdur ýene şunýa wideolar gelip durýa ondan soň şoň gapdalynda bir näme agza bolansoň jaňjagaşam çykýan eken halkara da başga kanallarda bar eken bizem aýdaýa diýdik de jaňjagaş bar eken şo

We şu sorag şul adamdan geldi diýip wideomyzda goýarys nesip bolsa sizden gelen sorag bolsa. Başga bir täze taslamalaryňyz bar bolsa özüňiz edip bilmeýän bolsaňyz bize ýazyp ugratsaňyz edip görkezeris siziňem adyňyzy bereris ine şul adam tarapyndan ýada şu oglan şu gyz tarapyndan tapyldy şo şoň şoň haýyşy boýunça edip otyrs diýip ýagny tapsaňyz ýazyberiň.